my country people una welcome back to my channel today news about shegs and bella breakup don spark reaction online and shegs don come out come talk about the matter too so of recent a few hours ago somebody come out come um drop one kind news like dat according to di pesin, di pesin sey im na friend, na mutual friend to Shexx friend and na di lady na inform her of dis particular news. So according to am, e sey Shexx and Bella de don break up few weeks ago during dat um last year December. but due to di circumstances wey surround di relationship wey be say pipo dey insult bella say she she accept pesin like sheikh wey be say dey abuse her for inside di house all those type of tin so di tin naim come make bella no fit come out to come accept say her relationship with sheikh don hit rock bottom. If you dey watch dis video and you never subscribe abeg try make you subscribe like dis video help me share am and drop your comment for di comment section below una thank you. Di pesin further explain tok say di main di anoda reason why Bella dey fear to come out come tok about am na she dey fear backlash from her fans, from pipo wey warn her, from her family all those type of tin. Di pesin further explain tok say um Bella she dey say Bella get belle for shegz. den she kon remove di pikin as shege tell am sey e neva ready for marriage. Sey if we check am, we go notice sey di December photo shoot, dat one wey be sey den dey wear pyjamas, wey be sey differen couple snap, sey Sheikes and Bella nor snap dia own, sey na later later den kon snap dia own kon post am. Sheikes dey always sleep out of di house wey e and Bella dey stay, sey Sheikes go comot, e go go club e go come back in di di following day say di tin don dey turn to reoccurrence for dia relationship bella don tok to am about am but di guy no wan listin um di pesin further explain tok say um bella and shez don try to work tins out togeda but tins are not just working out for di both of dem any longer to di ex ten t sef say shez sister wey dem dey call tunmi no dey tok to shez anymore becos di sister dey claim say bella dey rude and very nasty di person wey di informant still explain give us talk say if we check if we go um tomi page and um bella page we go see say di tomi wey be um sheg sister no dey like bella pictures anymore even um bella sister wey be say Sandra una know Sandra na dat um flavor baby mama say dat one don stop to dey like shegs like share x pictures anymore for instagram say di two families as a matter of fact dem no dey in talking terms di informant also explain tok say di reason why be say shexx dey dey reluctant to even settle down wit um bella na becos um bella broda wey dem dey call chris di guy tok say e no go ever accept pesin like shexx becos um di broda wey be chris no gree accept shexx im di di broda wey be chris come get a falling out wit wit um dia elder sister wey be sandra because of this their relationship say so shears come recently travel go london sometime last week thursday and just to get away from um bella to so that e head e go clear e head all those type of thing and bella family don beg am say make e no um react for online so that people no go know wetin dey sup between him and um bella the person also make reference to that um ask me a question wey be say bella do few days ago i post am for my video for here those of una wey never watch am go watch am so that you go understand where the whole matter from start so according to the q and a question wey be say um bella do for instagram the person talk say if you go through that um q and a say you go realize say there's real trouble in their paradise To cut long story short, the person talk say right now Bella no dey eat anymore, she dey lose weight because she no fit eat anymore and Bella dey put a lot of pressure on Shegs to um go see her family so that he go do the necessary right for her. So with all this plenty plenty write up wey be say the person write, I say make I just talk am in a brief way because I know say a lot of una no no fit dey read all this plenty thing wey the person write for here. So with everything wey be sey dey go on sharks come come out come respond immediately, immediately e still just drop shark just come out come attack the post immediately so him come come for the page him come um him come first come come say someone sent a DM the joblessness in naija no one work no one wants to work this is the last time I will address nonsense my wife and I are good he lay emphasis on my wife, my wife and I are. am allowed to go and see my family real quick didn't see mumsy for new years or christmas you all are weird come still come again come put laughing emoji come say must be madness come put another laughing emoji so immediately he make this statement people come talk say why you go come out come quickly debunk this thing if not be true you not suppose come out come respond so make i read some of the comment from that that post so the first person come say see how you quickly debunked it means

Ikukeshu just put herself first and shame that boy Lacos. He use her to whitewash his slate. E get one thing wey be say people no know, never judge judge a pain wey you never experience. A lot of people, if you check am, the people wey be say dey even laugh as much, they don dey for their own relationship for eleven years, twelve years, um but everybody go wan become saint when e when they come online. Another person come say people have time to sit down and analyse people's life na wa o I'm not their fan but stop cooking lies about them you all people want to break them up so bad na so they be for this our country na I no know wetin be the obsession with sheep for this um Big Brother Naija show people dey date each other how is it anybody's business why people dey so invested in this particular Sheila ship now I no still understand wetin dey so special about the ship wey everybody dey want say make two of them break up hmm okay o so the next person come say why do people pretend to be your friends only to expose your secret on media no be today person dey break up I don't even like this two people but this is a discussion out on the informant part like e no jiri abeg one thing wey be say um I go always dey talk say you see your enemy dey always dey within your circle pers a total stranger no fit just come out come dey tell people your story um must be somebody wey be say dey in bit um wey be their friend wey be say don hear some kind things about their matter go just come out come talk am online. The last person here say it will be good on Bella if she make the pub if she make it public so other guys can come Sheggz is not the beginning and the end of her life

a lot of people dey date dey dey break up you dating somebody no mean talk say the person go una two go eventually end up in marriage anyways so i no see a big deal for this for this news if no be say i be i dey i dey carry news na i for no even talk about am because it's none of my concern una take care una bye